Ɛna prɔfɛt nkɔmmɔdidie mu no, ɔne no di nkɔmmɔ wɔ video call. Nti video call no so no. Papa ne Prince nso wɔn nyɛ video call. Mepa kyɛw. Nti call no so no, ɛna saa adeɛ no nyinaa na ɔbaa no nso wɔ different phone baako a ɔde video eh video call na ɔne papa no yɛ. Ɛne papa no yɛ no. Ɛyɛ no prɔfɛt ɛnyɛ asɛm ketewa. Papa no wura adwaeɛ nyinaa ne deɛ ɛbɛn nyinaa ɛneɛ. Ne ne kɔte ba abɔnten anaa? Mepa kyɛw dabi ne kɔte ama. Ne deɛ ɛbɛn na ɛba abɔnten. Ne ne ne spotter.

Sɛ for mɛsa pɛ na me ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ yɛ ho biribi o. That's right. Because sikaduro a sikaduro na ɛna ɛma saa nneɛma yi kɔ so saa no. Sika me obi wɔ biribi a m'ani mmere. Dabi. Me nhwɛ hɔ wopɛ a kɔtɔ adi pire twenty ba Ghana. Saa. Me me nfa ho. Nyɛ w'asɛm. Trɔtrɔ koraa mɛtena nwura mu na ɛbɛ preachi. Oh yes. Mede akɔ m'asɔre. Anyɛ m'asɛm. Yes. But obi wɔ n'ani biri adeɛ. Ah. De onyame yɛ ni bia wɔ pɛ. Sister abranteɛ sɛ obi wura wo dan mu koraa no a ɔbɛda. Yes. Obi hu wabrabɔ mu a sɛbi sɛbi n'ani bɛgye wo ho ama nyɛ asɛm ketewa. Ɛsono dua kakra bi a ebi koraa na nyɛ ne dea na wo ho ho tɛre wo. Wo hu dea wo nyɛ wo ho pere wo. But ɔdɔ me bɔɔ no bi ɛse wɔ me se obi nya wayɛ. Obi nya wayɛ. Obi nya wayɛ. Nokorɛ. Deɛ Onyame yɛ ma nipa biara wɔn pɛ. Wɔn pɛ. Ok yɛn yɛn fia ɔsam na ɔbaa no deɛ ɔnsɛ yɛ dɛ. Nti odifoɔ mpakyɛw ɔbaa no ɛne papa no nkɔ mu deɛm no MP no. Ahaa. Papa panin animuonyamfoɔ. M minister anaa sɛ MP. Mpakyɛw minister sorry. Yeah. Minister no. Yeah. Ɔne no di nkɔmɔ wɔ video call so ana ɔbaa no video biribiara prophet. Ɔbaa no video biribiara. Nyame koraa na ɛyɛ adom a wanka sɛ wɔnworɔ no na ho nyinaa. Wɔma no kɔ te mene mma no nhwɛ. Odifoɔ Nyame na ɛyɛ adom ankɔyɛ ɔhene deɛ bi. Ɔsɔfoɔ. Ɔhene bɛn? Ɔhene a prɔfɛt ne kwati nyinaa da so yi, ɛno nso wɔ ha. Ah, ya, ya, makae. Ne odifoɔ ne kwati nyinaa. Ya. Ɔhene a ɔte Ɔsɔfoɔ, akonnwa soɔ. deɛ meka ne sɛ, saa ababaawa no, adeɛ bɛn na ɛsii wɔ ne papa yi, minista yi ntam nti a ɛma no yɛɛ saa adeɛ no? Aba abɔnten anaa? Odifoɔ, mpakyɛw, aba, aba abɔnten. Wɔse deɛn na ɛsii hɛ? Ɛno deɛ, mpakyɛw, ɛno deɛ, ɛmmaa abɔnten. Wɔse deɛ, wɔanka adeɛ nti a ɛma no yɛɛ saa? Mpakyɛw, dabi. Eti obi na ɛbɔɔ ne paa anaasɛ wɔhyɛɛ da pa so ɛsa ɔsɔfo tie. Good prophet according to information no wɔn kyerɛ sɛ there are some NPP members bi a mpanyinfoɔ bi a wɔn hyɛ mu. NPP foɔ. Mepatwa NPP ɔno ara ne nkurɔfoɔ no bi ɔno wɔn wɔ party mu no. Ɛhyɛ mu. Ɛhyɛ mu ɛwɔ saa adeɛ a ɛsi. Saa wɔn hyɛ mu ɔne gɛɛ ne mpranhwɛ no nso wɔn hyɛ mu ɔdeɛ nti. Wɔn na ɛm ɛ wɔn kyerɛ sɛ according to ɛwɔ YouTube so sɛ si a wɔn na ɛma gɛɛ ne kutu pa ɛhyɛ no ɛyi sɛ wɔnyɛ. Sa ɛwɔ YouTube sɛ guy naa na ɛka anaasɛ obi na ɛka. Mpakyɛw ɛ ɛnyɛ guy naa na ɛkasa. Na hwan na ɛkasa? Obi foforɔ. Ɛna ɔno na ɔgyina hɔ. Ɛna amanfoɔ gyina mu sɛ. Aha. Nkorɔfoɔ a wɔn ne wɔn wɔ the same party no. Aha. Ebinom na ɛyɛ saa. Na ɛyɛ dɛn na ɛno no wɔn nyaa saa asɛm no yi? Ɛhefa na wɔn nya firi ɛ? Aha odiyifoɔ mpakyɛw. Sɔfo sɛ obi bɛtumi de n'adwene aka to obi so deɛ nokorɛ ɛno no bɛtumi agye adi but ɛno me me nyi nni. That's right. Me yɛ anuonyam asɛm. Me ka sɛ ebia Gen ankasa na abue n'ano sɛ nnipa sumasi anaa wɔ Bintia sumasi ne party mu nipa na ɛma me yɛɛ saa. Ɛndeɛ mɛyɛ din. Difoɔ mpakyɛw Gen no deɛ wɔn kasa adidi natam a obiara bere mu no no ɛna wɔde afiri abrokyire aba sɛ sɛ wɔn anyɛ very careful a. Ɛna na no abere a me huu video wei no me ka kyerɛ mbabaawa a ɔde kyerɛ me. Me ba baa baako na de kyerɛ me ka sɛ look here saa video wei no mpimfifoɔ mpaninfoɔ ne papa no ankasa nyɛ din. because ababaawa no wɔ deɛ kyɛn wei meka kyerɛ wɔn mo sɛ ababaawa no ɔwɔ deɛ kyɛn wei yes wɔn anhwɛ yie because panimu sɛ ababaawa tumi control n'adwen mm. yɛsɛ yie sɛ nneɛma bi akɔ so no akɔ so no dada no nyɛ bi ni mm. nti sɛ wɔn anhwɛ wɔn anhwɛ yie adeɛ bɛba abɔnten no bɛkyɛn wei ɛni kwan so wɔn kɛse tia no na mmom wɔn kɔn bɛfa so a wɔn ne bɛkasa na deɛ wɔn bi abɛfiri hɔ. Na ababaawa no nso, wayɛ Nyamena nsɛm papa. Nifo asɛm a woka no yɛ nokorɛ because ɔbaa no se wɔn di agorɔ a pa NPP party no ɔbɛ bringe no down according to ɔbaa no asɛm a wɔka no wɔse sɛ NPP foɔ dɛɛ no a na mpanifoɔ anhwɛ yie ne wɔn anyaa no atemnidie nyaa ne kasa ɛna yɛwura Kennedy Agyapong bo fui sɛ Ɔsɔfo, tie me ka, me ka ma guy no ate. Wɔpɛ a, wɔmfa Mbibifoɔ mpanimfoɔ nyinaa kɔte mɛgu abɔnten. Me na meka, wɔpɛ a wɔmfa Mbibifoɔ kɔte ne wɔn hyewa nyinaa mɛgu abɔnten. Wɔmfa Nana Addo koraa deɛ nka ho. Ɛyɛ dumb shit. Kwasi asɛm akwa. Me me nso sɛ Gyimi sɛm sɔfo. Wo de obi kɔte to abɔnten anaa ɛyɛ dɛn? Sɛ wo de obi kɔte ba bɛto abɔnten anaa ɛyɛ dɛn? Nonsense, nnipa no no nti wɔma wo sika. wogye wogye yɛ biribi a me papa ne ba me wɔ sɛ yɛsɛ wɔ mɛtumi asɛe wo aba mɛtumi asɛe wo I can destroy mɛtumi asɛe wo kariya metumi dɛm na mɛyɛ wɔ me dɛm deɛ nkɔ sɛ asɛm saa nnipa no agya ɔla mu atwa ma no sɛ bi watwa ma no teɛ akwadaa su kɔ no ma papa panim ɔboro seven seventy years wɔti mu kasɛm bi a wɔtie ne ade wɔyɛ a na deɛ ɛbɛto abɔnten sɛ nkɔkɛkɛ nkɔ sɛ asɛm sɛ npp foɔ party foɔ yɛ abɛbrege party no down ne tiri so na pampa so wɔmene ne party no down ma party no ngu gyimi sɛm kwa Mɛfo mepɛ nkɔsi asɛm saa sɔfo. Because sɔfo deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ wɔyɛ nipa bɔne ne ababaawa sɛ me wɔn ani nka yɛ na bia ɛnyɛ bia bɛpɛ wɔboa wo pɛ obi a okura adwuma kɛseɛ sɛ ah. na ɔne wo di nkɔmmɔ sɛ me papa nim sɛ wonim sɛ ɔdɔ wo so wodɔ no na ɔno sɛ mede abɛto abɔnten deɛ ne haw deɛ na wopɛ Ne wɔsan ba kyerɛkyerɛ me de asɛm bibi fa wei a wokyerɛ teɛ bibi part. Ɛnyɛ asɛm nkutu Sɔfo ɔfrɔfrɔ. ɛka kyɛ nsɛm so ɔpɔn fa obi akɔ tɛmɛ to abɔntɛn sɛ yɛpɛ npp asɛm yɛbegu so apɛ ɔmo asɛm yɛmpɛ ɔmo asɛm nso yɛbɛgyae ɛnyɛ no nti yɛbɛbue gya npp asɛm pɛ ɛyɛ gyimi sɛm na wo dwen ho sɛn saa asɛm ɔka no wo dwen ho sɛn. Odifoɔ, asɛm a girl no reka no, prophet, mepakyɛw, wɔse atɛmdidie no a ɛrekɔ so no, Odifoɔ, pakyɛw, ɛwɔ sɛ, ɛwɔ sɛ ebinom hwɛ yie o. Yes, yɛn kɔ. Prophet, anyɛ saa a woanhwɛ a girl no bɛtumi aha adwene. Te sɛ wo ta girl no akyi anaasɛ. Odifoɔ deɛ girl no reyɛ no odifoɔ mpaakye oo wohu sɛ ade no aba no ɛna atemdidie bebree saa Ahaa. ɛna meme girl no anyɛ adeɛ sɛ ɔyɛ saa Ahaa. but atemdidie ne ade no. Nti wo ta girl no akyi anaa. Difoɔ mpaakye daabi. atɛmnidie ne ade nam pɛ sɛ wɔn pɔ mu twa no, sɛdeɛ prɔfo ka sɛ ebi du akɛseɛ wɔ hɔ no. Ɛnni kwan sɛ wɔdi no atɛm. Ɛndeɛ, ɛndeɛ me ne wo yɛ adwene. Yes. Ɛnni kwan sɛ wɔdi no atɛm. Difoɔ, video kɛseɛ na woka no. Video akɛseɛ deɛ, me ada me ho adi, asɛm a Awurade ka kyerɛɛ me ano no. Yes. Meka dom akyɛdeɛ ekura me. Ababaawa na ɔde kyɛ me, meka sɛ ɔhwɛ yɛ seesei a. Meka dom akyɛdeɛ ekura me, meboa Awurade nyi adom akyɛdeɛ a okura me mfiri me nsam. Yes. Awurade ka kyerɛ me dada de sɛ, menka sɛ.

Ɔdifo a mesrɛ wo kɔteɛ deɛ ɛni kwan sɛ ɛbɛda abɔntere ase panyini saa ɛne ɛyɛ obi a ordinary person deɛ a because yɛn nyinaa yɛ leader sɛ kɔteɛ da abɔnten na ɛnyɛ wo ara na wayi wo kɔte ɛkura mu yee a na ɔbaa bi a sɛbea sɛ ɔne ne twe mpena ɛna woamu adeɛ ankae deɛ wo nyame nam so ayɛ ama no ɛna wɔyɛ saa ɛbɛboɔ no atitiri na pampa so ɔsɔfo ewiase sɛm nnipa ne mu nya mu hia o Nnipa animuonyam mu hia mmaa no asɛ wɔn ebinom asɛ wɔn wɔ bɔne paa a ɛwɔ sɛ wɔn gyae. Akɔ soɔ Ghana akyɛ mpanimfoɔ anka hwee ɛna na wɔn de du mpanimfoɔ so. Agba tumi yɛ yɛ recording na wayɛ wayɛ recording na wayɛ sɛ obi kɔ di nea mi kora yɛn fɛ bebree nya mi. Ɛnukurɛ. Mi ɔba bɛseɛ tumi baa sɛ mɛmɛ di na kɔ nwura mu. Me pressing car pɛ na car no dane mpa. Ɛdane mpa. Ɛwɔ nwura mu. Ma Ghana ha nnipa bebree gye di. Obiara gye di. Abira wankasa wobaa wiase wonni ne wo se a baako awu wuo nyinaa obi nfa bi ma Ghana ha da. Dabi. Na yɛ dɛn na me deɛ menyaa mpa a menyaa car a Ɛdane mpa. wo press a na ɛdane mpa wɔ nwura mu oh ne yɛ fa ɔbaa wɔ so wate bi da sɔfo Dabi dabi dabi dabi. nso nnipa gye di ɛno na ɛdu mpaninfoɔ no so no Yo. sɔfo ɔnsɛ nnipa hwɛ ni Yes. wei se yɛakɔ fa no nwura mu wei se yɛakɔ fa no ha wei se yɛakɔ fa no sei. sɔfo nnipa gyidi yɛnka ho hwee ɛna nnɛ da yi ɛduru binom nso so wobɛhunu ɔhene a ɔno hwɛ kuro so kuroma hene so ate aseɛ na prɔfɛ ne kɔte da abɔnte ɛna no ɔhene baako saa ɔhene baako ne video berɛ me so ate aseɛ yes ababaawa ne ɔsɛ ababaawa ntra no so tra no so saa na sɔfo binom bu ato papa o atopɛn maba ababaawa ne buo no ano ɔhyɛ masa ano ɔhyɛ kama akora mfa no okunduro se anoto no kɔba se masa Na na ne tia kɔnim adam adwam saa. Na wakyekye adam kakra saa. Wura mi yɛ stand. So sɛ na na na yɛ. So mpacha. Na nika boka no. Nika boka no de fura ntoma no. Mpacha. Ba wɔyi ne nan baako saa. Ɛna nipa no wapia na baako down na egu sɛ. Na de ne si so. Na esi so. Wotim sɛ wawe nsa ma na charge. Na agaboa no teatea. Na sɔfo Atopa ababaawa ne buo no sɛnea nana no si teatea mu no, frɛ nana no mu nkonnwa, frɛ nana no masa ano ɔhye. De wɔwu yɛ ɔbɛdi nna de kurobɔndi. Sɔfo nsɛm a ɛkɔ so no, ano ɔhye. They she prophet why? Baako deɛ prɔfɛt ɛkɔ so saa ɔse run about ɛ ɛ ɛ from run about obetwa ama gɛɛ no. Watwa ama gɛɛ no. Obetwa nam se baabi a ekɔ. Wɔse wɔ yɛ pɔn owie yɛ apɔn nkɔ gya no na ɔnkɔ twa asase no ma no. Na ɔteɛ mu fra agye man from run about plot number no fa sɛnde me. So na sɔfo de bɛ feelings nko. Oh. Wobɛtumi de runabout atwa mo ɔba bɛsi a. Atwa mo ɔba bɛsi akosi dan. Na wo nso ɔba na wɔka wei kyerɛ no sɛm yɛ sɔm. Wohwɛ runabout yɛ tɔn yɛ yɛ nka nana kora bɛto so. Wow. So ababu asa na brantia bako ka kyerɛ sister bako sɛ girl bako sɛ interchange wo so fly no. Awurade Nyankopɔn sɔfo. Enipa hwɛ yie. Obi twa fo ama no. Nti sɛ kaa fo a, na ɔno agyegye ho sika. So nya me de me kaa bɛfo a, yɛ ɔbɛgyina so ɔbɔ afra de ama wo nti no, mentua sika nsɛm atwa mu. Kabie si nyɛ papa. So nti obi ahwɛ no obi ama n'ani adɛ ɛna hɔ sɔfo. Obi ahwɛ no obi ama n'ani ɛna hɔ. Sɛne yɛbɛyɛ a ɔman no animuonyam bɛgyina. Ɔsɔfo ka kyerɛ ɛbabaawa no sɛ momfa video bi amma biem. Ɛho nhia sɔfo. Difo deɛ mɛsrɛ no sɛ ɛɛ mpanifoɔ binom ne ɛɛ Sɛ nipa no koraa ɛɛfɔɔ so. Asɛmdidie ne ade no ɔmo nyae. Sɔfo sɛ nipa no fɔ tie ma me nkyerɛ wo video no yɛ ɔmo de ba ne rekɔd no ɔmo yɛ no sɛ nipa no fɔɔ so na wo wo mpene a ɛna wo video di ba a wotumi di nkonim obi a osunsum adeɛ bi a ɛnyɛ ye ba sɛ bi a wapene sɛ nipa no fa wɔne wo da ɛyɛ biribi a ɔma wo sika a wogye. Wɔtɔ deɛ kyɛ wa wogye. Na ebi a wasa fa kwan bi so ɛsa video no no. Awurade akoa chief. Difo. Ka kyerɛ saa man no sɛ their life are in danger. Ɛnukurɛ. Because sɛ papa yi wɔyɛ minister yi yɛ wɔba wɔde akoma pa na meka sɛ wabiabia wo twa ahwɛ n'anim. Otwa yi dɛn ani? Wanwie du angu anim ase. So wate asɛ? Otwa yi ansa na ɔbɛdi no, wodi kan abue mu a ɛma n'ani hu ansa na wayɛ dɛn? Wadi. Ɔyɛ nya, ɔyɛ nyansini, ɔbɛtumi avideo otwa yi bi aba abɔnten. Wanyɛ. Ɛdeɛ bɛti na wode woyɛ no saa? Ɛdeɛ bɛti na wode woyɛ no saa ma mfie dodo a wabrɛ nyinara wobɛ sɛ ɛnde ne career? Sɛ obi na abɔ wo pa, obi na ayɛ dɛn, ɔdeɛ bɛti na sɛ ɔyɛ saa? Ɛdeɛ bɛ sika nko na wopɛ? Na sɛ obi abɔ wo paa koraa, ka kyerɛ no, Minister mepakyɛw, Nnipa suma sisi me nyɛ sei, wɔma me sika sei, sika no ni, ne voice koraa a ɔne me kan ma rekɔɔdo, enti paapa no ni. Sɔfo, ɛdeɛn na nka ɔnyɛ mfa ma wo? Ɛdeɛn na ɔnyɛ mfa ma wo? Sɔfo, sɔfo, atɔ bebree adwene. Obi, masa. Just one day pɛ obi di just ayi pɛn ma no no. Ne werɛ fi deɛ wayɛ biara. Nsɛm kɔ bɛfiri n'ano aba no, na sɛ wiase wo maa no kaberɛ koraa da. Ne werɛ fi biribiara wɔ wiase a wɔbaeɛ. Abɔni ayɛfoɔ na ebinom no yɛbɛkɔ Bible mu. Abɔni ayɛ ne sika ne berɛ. Mako mako na ɛkae. Sɔfo, nka obi si yɛn no yɛbɔ no amadeɛ. Sɛ sei ne sei ne sei. Ɛno nti na ababaawa baako a aberanteɛ no ka kyerɛ no sɛ me sɛ ɔyɛ bayifu no. Mpakyɛw. Wɔn sɛ na bi a mɛka. Mpakyɛw. Mesi mɛ mɛ ni sika kura yɛ adwuma. Yes. So ate aseɛ. Mm. Asɛm ne kama koma kɛkɛ. Ɛnukurɛ. Ɔte ya na ɔsi dɛbi. Ɛna mi mɛ ni sika. Mɛkɔ abɔbɔ mɛbɔ prɔfɛt amane. So ahu obi akɔ mɛka nkyerɛ mi. Dɛbi dɛbi dɛbi. Na kyɛ ntim no wɔgye adi. Na so ɔno yɛ obi a ɔkɔ ɔbɛn. Na ɔne mi kɔ ba wɔbɛn mi kura wɔn nka nkyerɛ mo da. Ɛnukurɛ. Yɛsi daa sei yɛsi sei ababoɔ no sɛ dɛbi a mebɔ mpa yɛ ma no. Jesus. Because. Sɛ ɛnyɛ wɔn no na nya akuw de mɛkɔbɔ Papa yi amanneɛ a, obi ate deɛ ɛkyɛn sei mfa me ho? Ɔmmɛbisa me. Wagye adi na ɔne nnipa kura di m'atɛm. Sɔfo, na meka kyerɛ wo, wagye adi, nso yɛma no sika da bi a ɔbɛgye, yɛma no aduane a ɔbɛdi, na wanka, wɔne wo bɛsra kɔ aba akotow da, nanso na wo ho asɛmmɔne da so yɛ dɛ wɔ ne tirim, ɛwom sɛ ahe, enti wohwɛ a wokɔ a wode nhyira na ɛkɔ? Nnipa no maa sika wodidi na wonni ho na akotokoto a, Wobɛkoto aka fam so sunsum mu mpagya da. Oh, Enti nnipa, sɛ obi bɔ wo paa, obi ka asɛm bɔne fa obi ho kyerɛ wo sɛ yɛ ne bɔne a, kɔbɔ no amanneɛ. Me sɛ nso obi pɛ mbɔne abɛka kyerɛ me a, mm. deɛ metumi atam de atɔ mu sɛ asɛm a ɔka no yɛ nokorɛ todo. All the evidence ɛkyerɛ sɛ na Awurade kasa kyɛm sɛ asɛm a nnipa no ka yɛ nokorɛ a, sɔfo deɛ metumi de akyɛ saa nnipa no. Wɔnhwɛ ne wiase ɔbɛn ne werɛ mfi da. Ne werɛ mfi da. Ne werɛ mfi da. Mma bebree kɔ aburokyire. Ɛnyɛ na na mɛka wɔ ha. Mmabaawa bɛyɛ nson, wɔn nyinaa kɔ aburokyire. Wɔn a wɔn pirisɛntafoɔ ne nnipa bi bɔ wɔn paa. So ɔte asɔfo. Meka meka yɛ dɛ mfa nso obi ani so. So ɔte aseɛ. Bebrebe ɛna wɔn kɔ. bebrebe ma wɔn kɔ video ba wɔ video nipa no odiifo nipa suma sisi ebi yɛ asɔfo ebi yɛ presenters ebi yɛ asɔfo ebi yɛ presenters ɛnansi yɛ evangelist fo asɛ wɔn bɛ kɛkyɛm sɛ asɔfo bi abɔ wɔn wɔn video sɔfo na wɔn ne wɔn kasa mm. record nyinaa bɛ kyerɛ mi yes mmienu maame na apaki nneɛma nyinaa kɔma sɔfo no atɔ foforɔ ama wɔn sɛ wɔn a wɔn mpirikyi ne obi atɛm wɔn mfa mpirikyi ntwi ankara ma awurade oh yes. Ɔsomfoɔ no hwɛɛ wɔn kra, seesei wɔahu sɛ deɛ meka no yɛ nokorɛ. Ne, ne instruments ɔtɔ ma, ne speakers ne adeɛ ɔtɔ, wɔn de abrɛ no, wɔn de ne nyinaa abrɛ no. Yes. Sɛ, sɛ wɔtɔ ma wɔn sɛ, wɔn mfa mpikyi nkuraase ne baabi ɛni mi matam. Ɛni mi matam. Sɔfo, brɛ, ɔsɛ daeɛ a wɔn so yɛ no, ɛkyerɛ sɛ meyɛ Nyankopɔn nipa. Jesus. Nti wɔn bɛka nokorɛ akyerɛ me. Wɔn mmienu nyinaa so deɛ no bom dako. Nti wei ka kyerɛ wɔn sɛ, ah, the same thing na me nso ma so. Oh, ka me kɔ, mɛka akyerɛ wɔn. Yɛnkɔ odiifoɔ nkɔbɔ no amaneɛ. ɛna ɔbɛbɔ mmaneɛ ma mo a mode mfidie no nyinaa kɔma sɔfo no wate ama matɔ mfidie foforɔ ama wɔn sɛ ɔmfa mpirikyi mo wɔ ho kwan sɛ nka mo nso didi wɔ atɛm but aho mese mo mo mmɔne din kora nka asɛm na mmom mo mpirikyi ntwe akra na yesu pie a yɛnyama no bi akɔ so ate aseɛ sɔfo ɛne nnipa bebree no papa yɛ yɛ bi no wodeɛ sɛ wonim ne nyinaa wo ne sɛ wopere deɛ ɛdamanim ɛdamanim but ɛnyɛ ne yɛka wa ɛnyɛ ne yɛka wa Nea ɛbɛyɛ ka no sɛ nnipa nhwɛ yie. Obi ma n'ani mmere obi adeɛ. Obi nhwɛ yie, obi mpo obi animguasɛm, mfasoɔ nni so. Oh, deɛ na ɔbɛnya. Sɛ nnipa no kɔte koraa bɛdi wo afana de ama no. Ne kɔte bɛdi wo fo nso. Sɛ ne ma no papa mempɛ saa deɛ no gye. Deɛ ɔkɔte. Deɛ ɔkɔte. Ɔkɔte sunsum a bɛdi me hɔ. Nti gye faru akotie ni. Sɔfo, sɛ wɔbu gyina wo, ogyina wo sisi a, sɛ obi adi wo fie ɔkɔte de ba atwa mɔnkyɛ, nyansa ɛwɔ mu de sɛn? Ne sɛ ebi a meka sɛ sɔfo yi Isaac ɛhyɛ wɔ tom a wei wama wo sika wagye ada no ase mm. na ebi a owura wɔ sinu aba wada wo sɛ nea woyɛ kɔɔ no atwa ne kɔtɛ video no na wowie ɔde akɔto abɔnten abira wɔfa awie nso wagye sika sista deɛ na abɛnya firim a ɛmaa ne bebree nhwɛ ne ebi agye mi toto mm. ebi asɛ do oyɛ mma nyinaa bɛyɛ abɔdanfo ayɛ asesabɔfoɔ kɔpem so mbɛwuo sɔfo mo nka kyɛ ɔbaa bi ɔte saa bi ɛde nsi stop it. odifo obi na bi esi yɛ a wɔn de bɔ ɔpam buo kurom no. Kɔmfoɔ bɛn a, mpakyɛ mowura fi kuro no so, kɔmfoɔ bɛn na akore kɔ kaa sɛ wɔyɛ mɛmasɛm dodo, wɔyɛ mɛmasɛm, ɛneɛ ɔbɛrima wei ba na wei ba, kɔmfoɔ no teyɛ ɔbɔɔ no dua, ɔbɔɔ no, a, a, ɔbɔɔ no dua, ɔ, ɔ, Onyame difoɔ na ɛ, ɛ, ɛ, ɛdaneeɛ, prophecy ansa na ɔbɛda no, monkɔ na monkɔpa no kyɛw, ɔ, wɔde nokorɛ to baabi a nokorɛ da. Monkɔpa kɔmfoɔ no kyɛw, ɛnyɛ saa, because ɔbɔ dwaman a ɔte, ɔno nipadua na ɔde yɛ. Yes. Wɔbɛgye wɔ obi anipadua mfa mmɔ n'adwaman. Ɛna ɔno nso ɔnyɛ sɔfoɔ, ɔyɛ ɔkɔmfoɔ. Obi a ɔyɛ ɔkɔmfoɔ no, ɔpɛ biara na ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ. Womfa ne bra bra bra wɔ bɔn. Ɛna ɔbɔ mu deɛ na ɛnya wɔ. Ɛnya no. Mesɛ monkɔpa no kyɛw ansa. Mokɔpa no kyɛw yi ama dane akyire. Sɔfo, yɛmfa nokorɛ nyɛ adwuma. Ɛbɛboa. Yɛmfa nokorɛ nyɛ adwuma. Ɛyɛ boa. Yɛ, kagye tiaa yɛ a. Kagye tiaa yɛ a. Papa baako kura baage bi. Ɛna wɔtwam, ababaawa baako ne bu nsa ho. Ɔtɔn ɔboa no tɔn nneɛma wɔ nkyɛn saa. Nti papa no twaa ma na ɔtaeɛ. Na ababaawa no bu afu sɛ papa no ata agu no so de di n'atɛm. De di n'atɛm sɛ baba panipani bɔne tata kankan sɛ egu no so adɛn. So sisi a mekasa sɔfo aba ɔba no no akyi mbɛsi ne ha. Wɔda fie sisi ɔda so ase. Wɔda so asɛm dwa bia meka kyerɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ panimu deɛ wɔso asosɔ mfa nkɔ mfa nkɔ no so obi a ɔyɛ panimu ɔkasa hwɛ yie yes fa nsa gu ɔkyi ebia na sɛmpa bɛbi fi ne mu ba oh yes ɛbɛboa wo ɛdeɛ na woka fɛ no wɔnyame hyira nation prophet one ɔdadɛ mu aso ase odifoɔ ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ sɛ bi panyin a wɔkyɛn wo wɔne wo maame anaa papa kora bɛyɛ ɔsɛ wɔatɛw nti wɔɔkɔ no sɛ sɛbi sɛbi o Mframa firi no to ba na wɔtɛ no ogya gu so a. Wɔse ababaawa sɛ woatɛtɛ kankan bi sei da a, ɛna me ba bɛbɛ ne mu mɛtwam mɛnhyɛ da. Wobɛbrɛ kɔpem sɛ wobɛwuo. Ɛnokorɛ, ɛbɛba mu nso. Wode yareɛ ani aduro na ɛbɛwuo. Ababaawa no kyɛ, ɔkasa a wontie o. Oh. Na n'ano nsuo nyina kankanka ntumi nyina. Ɔntumi ntwi, ne sini nyinaa so akata n'ano akyima bɛdu ha. Sɔfo nnipa yi wɔwieyɛ o. Oh. Na ahwe wɔ ba akɔkɔ no, no fo ɛgu n'anim no. ɛne ababaawa no to adi n'akyi no, awɔ na wɔayɛ sɛ ɔretɔn nneɛma wɔ dwom saa. Oh. Ababaawa no fo gu n'ani sɛ nea ɛhyehyɛ ase ahyehyɛ na ahwɛ ne to adi n'akyi no ɛnyɛ deɛ wɔn akɔ ɛmɛ wɔn ama kɔto wɔn nsono ɛne rɔba bi agu wɔn to bi a dabi dabi dabi ɛnyɛ tifikyia bɔtɔɔ so no bi ɛtoɔ mu toɔ wɔ nyame de ama tumi sɛ ɔdo nsa suma tumi sɛ wɔba ato nie ɛnyɛ fom na wahyɛ dabi so ɔte aseɛ na nti wotumi sɛ wɔba na egyina wɔ yi na no akyi mbɛsi ne ha ɛma nsuo bababababa Oh, na Mom no kɔɔ Malam bi hɔ wɔ Alaba na ɔka kyerɛɛ no sɛ dabi, wayɛ ara na ɛnyɛ yie, naawɔtwe mmienu ni, wɔnkɔ ɔpam boɔ nkɔbɔ afɔdeɛ. Jesus. Nti Malam no, yɛfrɛ no Malam Yakubu, wɔn na ɛka asaase no kyerɛ wɔn, ɔsɔfo deɛ na ɔka.